Lairam an dawt ruangah maw Thawle nam le feikut in rak dawt tawn hna maw Lairam Midian Group zarkhat chung thawngpang thar a phawngthu suimen thawngpang thar tlangpi Longtlai DC nih Longtlai MJA rawl kho a dumpi Lai carel cawntertu lak tim a si. MLA pahnih nih Mizoram cozah tangka dirhmun a tha lo tiah an ti. Dizilman khiah that a si. Lawngtlai DC nih tlawmngai bu a komh hna. Moral Reformation Campaign tuah a si. Thawngpang thar fiang fai deuh in Lawngtlai DC nih Lawngtlai MZA rawl kho a dumpi. Lawngtlai District Deputy Commissioner Pu Ze Hming Than Mawi nih July ni nga nirukni ah khan Lawngtlai Circuit House ah Lawngtlai District MJA member hna cu rawl kho dumpi i rawl dum hlan ah i komnak caan tawite tuah a si. Hi caan tawite i komnak hi Lawngtlai District MJA President Pu Vile Lian Zual nih a hruai i hmel hngalhternak ngei a si hnu ah Pu Ze Ming Than Mawi DC nih biachimnak a ngei. Bia a chimnak ah Pu Ming nih cun Ka hlan cia i DC a rak ummi Pu Vile Hming Thang he nan ṭuanṭinak a ṭha ngai ti ka rak hngalh le cu bantuk cun ṭuanṭinak ṭha ngeih ka duh. Cun minung hi a tlamtling lo cio kan si ruangah palhnak kan ngeih sualnak Ah ṭha tein thangchiat loin i chimhring hna u sih ti ka duh tiah a ti. Hi caan hruaitu Pu Zual Zung nih bia a chimnak ah Lawngtlai District nih DC thar kan ngeih ahhin ṭuanṭinak ṭha kan ngeih khawhnak dingah ruahchannak tampi ka ngei a ti. Lai carel cawntertu laktim a si. Lai Autonomous District Council Education Department nih Lai carel cawntertu hal khawhnak ding June ni kul le ni sarih ah khan ca a chuah. An cachuah hin middle an cachuah hin middle school ah post pahra le primary school ah pahra a si i an hlawhhlam hi khiah a si i thlakhat ah thonghra veve a si lai. LMG lamkal nih thil umtu a thlithlai ning ah LADC primary school le middle school department cachuah i ritente a sa um lo hi mi tampi khuaruahhar. Cucaah cun biahalnak zong le cawk lo a don. Hi thil pehtlai in Lairam Media Group lamkal nih Pu Ace Lalruatim, Education Officer Middle School cu a zungpi ah a hmuh ton i biahalmi a lehnak ah Pu Ruat nih cun Lai carel cawntertu thimnak ding ah hin cachuah bantuk khan a thiamnaimi lawngte kan lak lai a ti. Tutan Lai carel teacher lak LADC Education Department nih a timh ruangah hin primary le middle ah hin post sawm veve um le mah cu ahcun kan hotu le he bian ceih tikah cun mah hi ahhin written test um loin interview in kalpi siselaw ti a si le mah hika kongkam ah hin zeilo advertisement kan tuah lio ah khan qualification kan tial bantuk khan he or she must be fluent in Lai language ti a si le Lai holh a hngalmi a ṭial khawmmi mah khakha thim tim a si le mah cucu lai carel ti cari lak kan i timh dan a si le interview in kalpi kan i timh a si. Naika hin in written test zong si lo i interview zong i ti hi kan hotu le he an ruahnak a si le mah cucu a umtu a si. LADC Education Department tangah hin middle school ah lai carel cawntertu pahra le primary school ah pahra ṭhiamṭhiam an um an um lio le Lawngtlai town area chung lawngah cu hna cu an um in hngalh a si. MLA pahnih nih Mizoram cozah tangka dirhmun a ṭha lo tiah an ti. July ni hnih zanlei suimilam pathum ah khan Doctor Ah Lal Thang Liana mla le Si Ram Hlun mla hna nih Lawngtlai i thawngthar thanhtu hna cu Lawngtlai Press Club ah komhnak an ngei i atu lio Mizoram dinhmun le politics kong a chim. Doctor Ah Lal Thang Liana nih cun Congress party nih NLUP an phawtmi hi an pekning a khat tuk, a dongtu ca zongah santlaihter a har, an phawt caan a khat tuk tiah a ti. Amah belte, mnf, Cozah tikah cun MEP a si maw, NLUP a si maw, thanghai lo um khawhnak ca i khuakhannak kalpi mi paohpaoh cu project phunphun ah atu nak thra in kalpi a si lai tiah a ti. Biachimtu dang si Ram Hlun mla nih cun a liamcia kumli chungah NLUP caah tangka a sing in thongkhat zathum le pariat liamter a si cang. Mi tam deuh cu an sung thluahmah lio ko tiah a ti. mla pahnih hna nih hin bia an chimnak ah Mizoram cozah tangka dinhmun a ṭha lo ngai, Treasury tiangin khar a ṭih nungcang tiah a ti i Reserve Bank of India in a karhum in an i cawl ruangah khar a si lonak cu a si tiah an ti fawn. MLA hna nih press minung an komhnak ahhin MDC hna Bi Lal Duhsak, Si Lal Lawmzual le Pu Malsawm zong an um ve. Diesel man khia that a si. Diesel zuarnak storage point price zoh nolh a si ruangah diesel man cu tuah that a si. Food Civil Supply and Consumer Affairs Department Mizoram zong nih July ni hnih ni in hman a sinak lai Mizoram hmunkip diesel man an khiah that ve. A tuah that ning ahcun Aizawl ah liter khat ah fangsawm nga le nai a hleili, Vairengte ah fangsawm nga le nai a pathum,

pathum le diesel hi liter khat ah fang sawmnga le nai a hlei khat. Cucu cozah man tuah ṭhat ningin kan zuar ning a si. Cun nikhat ah petrol hi a tlangpi in liter thong hnih zanga le thong thum kar kan zuar lioah diesel hi liter thong thum in thong li zanga hrawng kan zuar tawn a ti. MCS prelims ah laifa pahra an tling. July nithum ah khan Mizoram Public Service Commission nih May ni sawmthum le pakhat i Mizoram Civil Service Combined Competitive Examination kum thonghnih le hleithum Preliminary Exam a rak ngeihnak result cu a chuah. Result in a langhning ah candidate thonghnih zahnih sawmthum le pariat lakin minung zahnih sawmhnih le pahnih nih men exam a hmaichunh kho ding in an tling. Hi a tlingmi lakah hin Laimi zong pahra an i tel in hngalh a si.

biaruahṭinak DC Conference Hall ah ngeihpi a ngeihpi hna. Hi caan biaruahṭinak ah hin Lawngtlai khualipi chungah hin lumeh dawr thianghlim le fek um dingin NLUP hret ah telh siseh ti le ṭuanṭinak ṭha ngeih an duh bia hna an chimṭi. Hi pumtonnak ah hin Central Airline Association, Lai Student Association, Mizoram Journalist Association, Lai Women Association, Mizoram Upa pawl le

LMG nih bia a theih ning ah Chin Youth Organisation Conference a hmang ding hin usa chung state pahlei thum in lamkal an tlun kim hlei ah vawlei pumpaluk ram dangdang in lamkal an tung ṭha ngai ti a si. CYO Conference hi July nili ah khan on a si. Chun ah lentecelhnak ngeih a si i Pu Si Ngun Lian Cung zong nih biachimnak caan July ni nga zan suimilam pasarih ah khan an ngei ṭi. Biatheihnak nih cun a chim, Hi CYO Conference nih hin Chin Person of the Year an thim lai i Pu Si Ngun Lian Cung zong thim khawh awk mi panga lakah ai tel ve ti bia kan theih chih a si. Nominee hna cu Thang Sin, Zin Cung, Doctor Duh Kam, Ngun Lian Cung le Doctor Hre Kio te hna an si. Moral Reformation Campaign tuah a si. Lairam Isua Krista Baptist Kohhran Headquarter Lawngtlai Mino timhtuah in Hue le Haw Lawngtlai Hri ah July Ningani ah khan a dingmi nunlam zulhning i cawnpiaknak ngeih a si. Hi Moral Reformation Campaign hramthawk caan hi Pu Rin Tuang Central Mino Chairman nih a hruai i Upa LH Mawia Central Mino Adviser nih caan set a hmang i Rev. Ah Van Lal Dinpuia nih report peknak caan a hmang fawn. Hi caan i khualian a simi Pu V. Zir Sang Executive Member in charge Middle School Education, LADC, nih a on hnuah Pu Vanneihtluanga Aizawl nih research person a si bantukin cawnpiaknak a kalpi. Hi caan onnak ah Pu Zir nih cun mah cio in zumhnak ngei hna usih, mah cio in tuah ṭha hna usih, tlung hna usih a ti, a ti. Cun research person Pu, Pu Van Zung nih bia a chimnak ah Khrihfa a simi corruption a tuahmi hi cu sual, sual zongah a sual khun an si. zeicah tiah cun an sual tuah kha an thuhhnawh peng caah a si tiah a ti. Hi program sunglawi ngaimi hmannak ah hin Hlarembu pathum, Council Veng, El Bethel, Chanmarichu le Assembly Choir hna nih thiam ngaiin hla an remh. An remh. Cun Pu Van Neih Tluang hi Upa Es Sai Thanga Lunglei nih a van zulh i Lawngtla in Reverend T. Lalsangmuna hna an i tel i kawl khat tein mipi an um fawn. Joint faknak khawmpi Moria Church ah a um lai. Lairam Iso Khrihfa Baptist Kawhhran mino Lawngtlai Town Area Bial kip hna nih joint faknak khawmpi an i timhtuahnak cu nai ngaite a si cang. A si cang. July ni hleihnih in ni hleili tiang a awh lai. Moria Local Church Chanmari Veng i a um ding ah timhtuahnak fakpi in kalpi a si.

ti bik um loin a tam khawh chung a um lai ti a si. Hi khawmpi nih a timmi cu kum khatnak ngeih a si chih ti bia kha hngalh a si. Ti bia kha hngalh a si i a biapi ahcun hakai darkhat caang sarih chung bia nan umtuning hi ruat tuah u ti a si lai. Hi khawmpi ah hin mi vialte i pumton dingin organizing committee nih cun a sawm hna ti bia zong lamkal nih a theih. Traffic roll ah Lawngtlai District i Assembly bial pathum ah voters sing ruksang kua zarih sawmnga pali an um. July ni hnih ah khan traffic roll tuah a si. Hi caan hi District Conference Hall ah tuah a si i hi caan hi Pu Ze Ming Than Mawi District Election Officer nih cun District Election Officer nih cun quality Hmaan teii i rawl an luh khawhnak dingin political party le mipi hna cu fakpi in ṭan la dingin a forhfial hna. Lawngtlai District Assembly bial pathum i polling station za sawmnga pathum a um tawnmi cu polling station paruk Kamalanakar One South, Kamalanakar Two South, Kamalanakar Three South, Sedai lui le Sanmari North cu polling station hna tuah nolh in polling station za sawmnga pakua ngeih a si cang ti bia zong a chim fawn. Remnak ni hman a si. July cawn nihnih ah khan MNF party office ah remnak ni hman a si. Hi caan hi MNF Vice President Dr. R. Lal Thang Lian le Lawngtlai West MLA Pu Si Ram Hlun hna nih an hmanpi hna. Cu lawng hmanh si loin Lawngtlai officer tampi hna zong an i tel ve. Dr. R. Lal Thang Liana nih cun Congress party nih NLUP an phawtmi hi an pekning a khat tuk. A dongtu ca zongah santlaihter a har. A phawt. Santlaihter a har. An phawt caan a khat tuk tiah a ti. Amah belte MNF cozah MNF cozah tikah cun MEP a si maw, NLUP a si maw phanghai lo um khawhnak ca i khuakhannak kalpimi paohpaoh cu project phunphun ah atu nak tra in kalpi a si lai tiah a ti. Tukum Hi thlannak ah hin Doctor RL Thang Lian nih mnf mipi hna sinah biatak te i ṭan la dingin a forhfial fawn hna. Cu hnu cun Lawngtlai West mla si Ram Hlun nih biachimnak a ngei colh. Hi remnak ni ah hin Lawngtlai mipi mnf party office khat tein an i pum khawm. Hi caan an hman hnu ah hin press club ah biachimnak an ngei ṭhan lai ti bia LMG lamkal nih a theih. Kha vial kha tu zarh chung thawngpang thar kan phuan khawhmi cu a si. Thawngpang thar donghternak lai thawngpang thar tlangpi. Lawngtlai DC nih Lawngtlai MJL rawl kho a dumpi. Lai carel cawntertu lak tim a si. MLA pahnih nih Mizoram cozah tangka dirhmun a ṭha lo tiah an ti. Diesel man khiah ṭhat a si. Lawngtlai DC nih tlawmngai bu komh hna. Moral reformation campaign tuah a si. Kha vel kha tu zarh chung thawngpang thar kan kan phuan khawhmi cu a si. Zarh nawl ah kan i tong ṭhan te hna lai.